Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ɛndɛ mekyerɛ trick bi a yɛtumi de ɛpaase biribiara ɛda yɛn anim sɛ akwantuo sɛ exams sɛ interview kyɛ sɛ adeɛ biara a ɛda wɔn anim a wokɔ akɔ yi wokɔ akɔdi anasɛ dwumadie bi a ɛda wɔn anim a wokɔ akɔdi a wohu ne sɛ e wei deɛ wo yam hyehyew anaasɛ ebi a ɛbɛyɛ yie anaasɛ ɛnkɔ yie no Me nkyerɛ mo trick bi a Ɛkɔmhyɛni Muhammad sɔlɔllɔhu alaihi wa sallam wakyerɛ yɛn a sɛ yɛtumi di akyire a, In shaa Allah, ade korɔ bi a yɛwura mu biara a yɛnnim ɛmu nsɛm anaasɛ yɛnnim mu akyire akyerɛsɛm no biara no, In shaa Allah, sɛ yɛtumi yɛ saa adeɛ wei a, ɛbɛboa yɛn nyinaa. Ɛno ne deɛ bɛadeɛ? Ɛno ne sɛ yɛbɛyɛ deɛ? Yɛbɛyɛ fasting, yɛbɛyɛ azumi anaasɛ akyire wia. Wallahi sɛ wowɔ adeɛ bi da w'anim sɛ interview, Sɛ woretu kwan, sɛ worekɔtwerɛ exams anaasɛ ade adeɛ korɔ biara anaasɛ adeɛ biara a wokɔ akɔyɛ a ɛda w'ani biara no a ayamhyehyeɛ wɔ mu biara no, Insha Allah, yɛn Kɔmhyɛni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wakyerɛ yɛn adeɛ sɛ the the the the trick anaasɛ aduro a ɛyɛ fast ɛma yɛ ɛwɔ saa adeɛ no ho ɛne sɛ ɛbɛyɛ de yɛbɛyɛ akyiriɛ anaasɛ yɛbɛyɛ azumi. Wallahi, da ebi a wasɔre rekɔyɛ exams anaasɛ ebia ɔkɔ akɔyɛ dɛ ɔkɔyɛ interview bi anaasɛ ɔtu kwan bi wonnim deɛ ɛwɔ w'anim wallahi adeɛ a wobɛtumi ayɛ ne sɛ wobɛyɛ dɛ wobɛyɛ akyiri yi a insha'Allah Nyankopɔn bɛboa wo ama woapase through successfully baabi a wokɔ biara no insha'Allah Nyankopɔn bɛdi w'anim de wo ayɛ dɛ de wo akɔ nti no eh, Muslimni baa Muslimni bɛrima mesrɛ wo sɛ wei ɛneɛ aduro wallahi sɛ lawyer o ɛdin o bokafo a yɛkɔ so nyinaa no wɔn nyinaa wɔntumi mmoa yɛ Wei na ɛyɛ adeɛ a yɛn Kɔmhyɛni Muhammad sɔlɔllɔhu alaihi wasallam wɔkyerɛɛ sɛ yɛyɛ a Nyankopɔn bɛyɛ dɛn? Ɛbɛgye atum, na yɛn dwumadie anaasɛ yɛn adeɛ biara a ɛda yɛn anim biara no yɛbɛtumi ayɛ na akɔ yie nso so de ama In Shaa Allah. Nyankopɔn ɔnyɛ ne yie mma yɛn. Jamaa, adeɛ baako nso a ɛwɔ ne sɛ mewɔ group wɔ hɔnom a mekyerɛ adeɛ a da biara no metaa de tom m'anim. Ɛɛ sɛ wopɛ sɛ wo register a, wobɛtumi afrɛ me anaasɛ wobɛtumi afa me nɔmba yi. Zero two four eight five six Five six eight zero Wofrɛ saa number wei a inshallah wobɛnya me na me ne wo akasa na eh, yɛ sallah yɛ yɛ adeɛ biara a yɛyɛ anaasɛ Islam mu mpaebɔ adhkar nom ne ade a Islam mu yɛnim biara no inshallah mɛnya time na makyerɛ wo ɛwɔ saa group wei mu nti no wo a wopɛ sɛ wo join no peke me number no na yɛnkasa inshallah registration no ɛmu eh, ɛnyɛ ne boɔ nyɛ den biara